Helo pawb a croeso i Teyrnas y Teulu. Ein gweithgaredd heddiw yw creu anifail allan o papur a cerdyn, ac ar ôl hynny bydd ni'n edrych i fewn i'r darn ola' o'r cwestiwn, beth ydi'r eglwys? Mae'r crefft yma yn reit hawdd a bydd angen dim ond siswm, ffyn lolipop, pensil, glud a phapur neu cerdyn lliwgar.

Croeso yn ôl. Wel, heddiw dyn ni am edrych i fewn i'r darn ola o'r cwestiwn beth ydy'r eglwys? Yn barod, dyn ni wedi gweld bod yr Eglwys am dan y pobl a ddim yr adeilad, bod pwrpas yr Eglwys ydi i gallu dysgu am Duw a gallu rhannu gyda pobl eraill i nhw gallu dod i nabod O, ac hefyd, dyn ni wedi edrych i fewn i'r pwysigrwydd o teulu yr Eglwys, bod ni gallu annog a helpu ein gilydd. Ac heddiw, dyn ni am edrych i fewn i'r pwysicrwydd o dod o flaen Duw fel eglwys. Dwi eisiau edrych ar tri ddarn bach o'r Beibl, un dyn ni wedi edrych o ar o blaen a dau newydd. Yn Actau 2, 1 i 4, mae'r Beibl yn dweud hwn, Ar ddiwrnod dathlu Gŵyl y Pentecost, roedd pawb gyda'i gilydd eto. Ac yn sydyn, dyma nhw'n clywed sŵn o'r awyr, fel gwynt cryf yn chwythu drwy'r ystafell lle roedden nhw'n cyfarfod. Ac wedyn, roedd fel petai rhywbeth tebyg i fflamau tân yn dod i lawr ac yn gorffwys ar ben pob un ohonyn nhw. Dyma pawb oedd yno yn cael eu llenwi â'r Ysbryd Glân ac yn dechrau siarad mewn ieithoedd eraill. Yr Ysbryd oedd yn eu galluogi nhw i wneud hynny. Yn yr Testament Newydd o'r Beibl mae yna lot o esiamplau o Duw yn gwneud pethau anhygoel trwy pobl yn cyfarfod gyda'i gilydd. Mae'r darn yma yn digwydd ar ôl i Iesu mynd i'r nefoedd a mae'r disgyblion yn cyfarfod fel eglwys. Mae'r Ysbryd Glân yn disgyn arnyn nhw ac yn llenwi'r ystafell i gyd. Felly, mae pawb yn yr ystafell yn cael ei arfogi gan yr Ysbryd Glân i wneud pethau anhygoel. Mae'r Ysbryd Glân dal gallu disgyn arnyn ni heddiw fel oedd o'n neud i'r disgyblion amser maith yn ôl. A mae'r Ysbryd Glân dal gallu llenwi'r eglwys i gyd ac arfogi a galluogi'r pobl yna i gwneud gwyrthiau anhygoel. Yn Mathew 18:20, mae Iesu yn dweud hwn. Pan mae dau neu dri sy'n perthyn i ni wedi dod at ei gilydd, dw i yna gyda nhw. Felly, bydd Duw gyda ni pan dŷn ni'n cyfarfod gyda'n gilydd. Yn y Beibl, yn 2 Corinthiaid 9 adnod 7, mae Paul yn dweud sut mae Duw yn gweld pobl yn rhoi pethau iddo fo, so sut mae Duw yn teimlo trwy gweld pobl yn rhoi pethau iddo fo? Dylai pob un ohonoch chi roi o'i wirfodd. Dim yn anfodlon neu am fod pwyso arnoch chi. Mae Duw'n mwynhau gweld pobl sydd wrth eu boddau yn rhoi. Yn yr eglwys, mae pobl yn rhoi amser i Duw. Maen nhw'n canu i Duw ar gyfer diolch Dduw a moli fo, sef fel deud i Duw faint ti'n caru o a faint mor anhygoel ydy o. Hefyd, dyn ni'n gweddu gyda'n gilydd a trwy hynny, dyn ni'n siarad gyda Duw. Mae Duw yn mwynhau ni rhoi pethau iddo fo. Ac mae'n wirioneddol yn hapus pan dŷn ni'n rhoi amser, pan dŷn ni'n siarad iddo fo trwy gweddi, neu pan dŷn ni'n moli fo trwy canu. Mae Duw yn caru pan dŷn ni'n wneud hynny. Felly, os ni gallu neud o'n hapus trwy siarad a canu a moli fo fel unigolyn, faint mwy dyn ni gallu neud o yn hapus trwy neud hynny fel eglwys? Mae'r eglwys mor pwysig heddiw i ni gallu siarad gyda Duw, i ni gallu cael help Duw a nerth gan Duw, a i ni gallu gwasanaethu Duw trwy rhannu gyda'r pobl o'n cwmpas ni. A dyna beth ydy'r Eglwys a dwi'n gobeithio bod y series bach yma wedi helpu chi i gyd deall be ydy'r Eglwys i gyd am dan. Diolch yn fawr iawn am wylio a na i weld chi yn y pennod nesa. Diolch. Tara. Hwyl fawr.